My people, una good morning, good afternoon, good evening. My name na Anthony, your Ogbonge presenter for First Aid Immigrant Solution. In case if una never subscribe, make una no forget to hit the subscribe button because anytime wey I take drop new video, una will be the first person wey go first get alert for anything wey una take dey watch me. So, in case if una never see subscribe, make una no still forget, make una take hit the subscribe button. And some people wey still dey tell me say, bros, they no get my number. My number still remain three five one zero one two three zero two five. So na there una for fit still take reach me for any advice or any consolate wey una still want. I go fit still give am as my own power still reach. So wetin be the thing wey make me come today? So as the story wey make me come today na very s- sour story. You know say like me now, I dey chook my mouth for anything wey you know say our people go fit still take learn from. na im be the thing wey I dey shook my mouth. No be only bonus or only document or entertainment, no be im I dey shook my mouth. I dey shook my mouth for anything wey I know say my viewers, e go dey useful to them. So na I say make I bring this story wey happen for Roma and na very sour story. So the story sour sotey when I put am for mouth, I no even fit i no even fit swallow am now say i need to see bring am to una make una still drop una comment or make una fit still call if una still get opportunity because of say the story na dey bring bad image to our people so now say make i come still let us know how the thing take play for roma wetin be the story na im be the na im be this say three immigrants Dem try to escape from hospital because of say dem get coronavirus. Na im be the story. So, you no see say e no funny? The story na so e just reach so. So, make we go in details how the thing take play. So, dem say for Roma for hospital wey dem dey call Celio Hospital, na there this tori for happen. When three immigrant, two girls, one boy, and to be make we don just dey sure dem say those immigrants na dem be Nigerians. So as dem tested positive na im the doctor announce dem come say make dem join hands together dem still do the normal way wey dem still take dey hospitalize patient, dem hospitalize dis guys, dem test dem test dem, dem see sey dia test na positive. Na im dem say make dem first chill for hospital, make dem receive normal treatment as de other pipu still dey do am. Instead wey all dis men go chill, all dis men come still dey try make dem come still come use Our Afrik sense take operate for here. You no know say no be Afrik sense go work for this kind situation because sickness no be wetin dem dey form, no be wetin dem dey forge. Na wetin dem test, wetin dem see na im dem dey tell us. Dem no wan put the virus for our body because the kind way wey our people take dey imagine this virus, dem dey imagine am say

You understand? So no be waiting e funny at all because our people the way they take dey look this virus they dey look this virus as if say na child's play or as if say the virus uh, e no dey na just they just carry just imagine am e dey they no your imagine am me as i dey talk to you so i still do this uh, swab test my own come negative i comot they no kill me

waka as if say dem wan um dem don discharge dem, see say dem wan comot for hospital. Na there some of those nurses and doctor come notice say this kind strange waka no be waka wey dem take discharge person. So if dem discharge you, the way you go fit take comot, you go comot with confidence. Those pipu around dem dey sneak wan comot for hospital. Na den those doctor come gbab dem. As dem gbab dem, e hold the two girls, na im the those two girls bite the doctor. I see say dem be dog. Dem bite the doctor, na im the doctor shout. So, na the boy for inside now, na na im the other doctor still hold the boy. Na im the boy blow am kpu. As dem dey try to escape comot for inside hospital now, na im those police um those doctor come call carabinieri dey be like mobile police for our side as they call carabinieri na im carabinieri come re-establish order come call more carabinieri na im dey come block those hospital dey block am in a way that all the entrance and exit point dey mark am patapata sotey dem no fit even flag wey come out dem dey pin the flag na dem come gbab all these boys so and these girls so as dem gbab dem so na dem come pull dem back again for separate hospital dem come say make dem treat dem well eh, before dem comot for there so as as dem eh, catch those people na there dem come denuncia dem dem come lay complain a criminal complaint for disobeying

immigrants. So those immigrants, to be precise, they be Nigerians. You understand? So when they can't give them for inside, so you can't pack them for them to refuse the doctor order and for them to forcefully tell them say they wan comot for hospital na there dem for come pack a lot of criminal act come put for their name So those people now, as we dey talk, so they still dey under treatment, forceful treatment. They come force them say they must treat una. The reason why they force join them and say they must treat una because they no want make una comot for hospital, make una go enter public bus or public train or where people for gather without any social distancing. And all those things now, na na im dey make this coronavirus dey spread. So because na den president first talk say e no go go back to lockdown again because the lockdown wey we first go during uh, March, February, March and uh, middle of April, Italy never fit still recover for this economical crisis. If you see the way the economy dey shake, eh, e dey shake well well so tey People don lost their job so people even wey wey dey even dey find work even many pass people wey dey work so na there our brother wey dem dey call Salvini come still talk say this government wey dey so e say dem dey put Italy in danger e say no security at all because during the in own time a lot of people no dey enter through mediterranean sea look say look where the period now wey dem dey now na a lot of people still dey come even during this coronavirus see the way immigrant take dey fight their own daughter wey dey save life and all those things im dey use all this one na take dey mock this present government wey still dey try make e still help immigrant So now say make I come use this video take tell our brothers and sisters say if you get coronavirus, coronavirus not the key. All you need to do is to follow all the rules and regulations where doctor give you. If you follow am, the thing go go go as the thing as the the the test go come, e go result to negative. So if you no follow the instruction say you wan forcefully comot for hospital, at the end of the day na if you come reach house now na the guy the thing come increase now you come dey call ambulance ambulance no come come on time na you go say because say you be black you call ambulance e no come no the time wey you suppose to sit take stay for hospital now na make dem settle down treat you for free if you dey work say you wan go back to work tell dem say you get coronavirus government go pay for those time wey you take get coronavirus doctor the power of doctor many people no know so doctor fit write paper give you they fit give you document you understand that they call am for italy cura medical so so if if you get doctor you know the power of doctor say anything wey doctor write say if doctor say this person make dem give am paper because of the sickness wey e get don give you You understand me now? But if you come dey fight doctor at the end of the day now, dem come tell am say this person psychologically e head no correct. Dem come carry am put for psycho eh, psychiatric hospital. At the end of the day, you no go fit work, you no go fit do better work again. So now say make I use this video still take advise us because the thing wey happen the thing no even sweet me at all because this story very sour no be the way me take dey talk am so no be the way i take dey analyse am so but i wan just make am make i take advice our people how the thing take play even our former president wey dem dey call silvio berlusconi even still test positive you understand because he test positive and the guy no get di sytom for bodi, dem dey call dem asymptomatic patient. Asymptomatic patient na pesin wey e get di virus but di virus no dey show for im bodi. So if koro bellescoli fit get am as di guy reach, e reach e hold pepper, e dey among di first ten pipo wey e hold pepper pass for Italy. Den we wey e still come as a foreigners, dem say make we still pin down. Dat one pin down for hospital for Milan. Make you pin down for hospital for Roma na for capital city now na you dey form say men you no wan stay you wan come sneak comot for hospital e no good una dey bring bad names to immigrant wey dey Italy now say make I use this one take tell us say coronavirus e no dey kill if you follow all the rules and regulation wey doctor talk so dem dey treat am dem dey cure am e dey curable no be one wey dem wey wey go your talk say me see i no dey well na my body dey okay if doctor test am say your swab test na positive pin down Wait make doctor tell you say the test don change from positive to negative before you comot for hospital. Na so the thing just be. So no be the one wey una use take dey bring bad news or you come dey follow doctors dey fight because of say dem wan try help you. So you no fit try that one for bongo na. Make una reason am na. How the story be? E sweet for ear or na sour story as I talk? You see say the story na very sour story. E sour well well. Na im I say make I bring am to our notice say If any of us come across say tomorrow now na anytime wey the children still resume school now na at the end maybe some of the children come still get coronavirus you as a parent dem fit tell you say make you stay for house make you pin down because of say your children get am no still quarrel you go still pin down stay for house still respect uh, quarantine make the virus no still spread again until they don get the the vaccine wey dem say dem wan share to us so that if you don take the vaccine we we'll know say the thing don already dey okay because all this thing wey dey happen so dem first talk say similar thing don first still happen in 1918 when dem still dey play football all of them wear mask for field

All, after all of them don dey tested for uh, negative before they'll go back to feed or play again. So now say make I use this one to tell us say if you know say you tested positive and doctor tell you say may you wait or you call your doctor, doctor tell you say may you go hospital. So your wait until the result be negative before you come out. You understand? So now say make I use this video Tey advice our pipo di way dem fit take live dia own life. So I still remain Anthony with your regular presenter for dis festive. In case if you never subscribe, make una no forget to hit di subscribe button. Make una still promote dis video and send am to una loved ones so dat anytime wey dey I still take drop new video, una go first see get alert for anything wey una take dey watch me. So una bye bye, happy Sunday.